Daň diýenleri gaýet görünmeli. Ýagny şo günüň dogýan ýerini gözlärsiňiz. Günüň dogýan ýerini göreňizde şo tada zat bolmaly däl ha. Şek bilen bolmaly däl, hatta ýetebeýýene lekum, tä aşkar bolýança diýdi. Aşgaz bolmaly bolýan bolsa, yzyndan ýene-de bir zat, Ştada, aýa, şi daň diýen zatlar fakat bir näçe nefer bilmelmi şuny? Ýa her kim bilmelmi? O-da aňsatjak. Her kes bilmeli bolar muny. Bilmeliligi nämeden çüri? Çünki, şi, namaz farz dämi? Garaçy bolsun, ýaşuly bolsun, ahun bolsun, molla bolsun, danyşment bolsun, duktor bolsun, belli däl şo. Şolara farz näme? Bes şolara belli bolmaly bolar. Bes bir Hudaý bir alamaty goýar ki hemme kiş bilibilsin. Yzyndan bir molla Hezreti Belal aglapdyr Hezreti Abu Bekriň ýanyna. Men-ä diýipdir hewwara gorkýaşdym. Hezreti Resul ez bes maňa şi ertiriň namazyny. Ertir namazyň wagtyny Azmes tabşyrdy diýýä, men diýýä gorkdum diýip. Ahyrda Hezreti Resul Belale diýip diýýä, Sen tähejjüde azan aýt diýip diýýä. O Ibni Ummi Mektum diýen kör bagyşdyr, oňa sen ertir namaza azan aýt diýip diýýä. Ozal o kör öz elinde bolýa-da.

Ahyr näme derde degmezşi? Gelip, biz özümizler bir zat bilmejek bolsak, şu bilmeden şunyň deňi bolsa, onda näme diýip ukymaly biz muny? Ýöne her kime barsaň, her ahuna barsaň, Aga-a, şu daňy täzif etdewerde diýýär, ertiriň wagtyny aýtdewer diýýär, aýtýar. Ýöne görseň, öňde bir, bir moga otobusda bile gitdik. O ahunyň menzuri ýok-a, ýöne şeýtan ugurdaş hallaýar. Pikir etdirmeýär bize. Şol şeýtan biziň duşmanymyz. Şo bizi ýakjak bildirtmäni. Onda saklady bir ýolda. Ýolda saklanda ertir namaza diý. Daň atmaka saklady otobus. Onda men diýdim, Ahun işan Köker daňy diýdim men. Ol indi ol-a bir jäheti ýalňyşýar, onda aşak tararyny gözle diý, daň atan ýalyk bolýar-da diýdi. Men diýdim, Ýok, ahun şan, daň bu taýdan atmaly diýdim. Oň oňa ilat ýok-a, çünki o şo taýda bir ýüwürde baraňda jäheti ýalňyşýar. Oň ot lahazdan ondan ilat tutulmaýar. Belki, oň ilady şi. Daňy täzip et diýdim. Aýdyp berdi. Daň diýen zatlar şu günüň dogýan ýerinden diýdi. Açylyp gaýtmaly eýni perdäni ýygnalyşy ýalak diýdi. Şondan diýdi agaryp gaýtmaly diýdi. Onda şony görýäňmi diýdim. Ýok göremok diýdi. Görmeseň diýdim daň atanok hä diýdi. Şonda daňy bir birrok durduk men diýdim ahyr wagtda münäs diýdim. Şonda daňy ä onda gözle diýdi. Hä şeýleýt diýdim. Onda, dogryny aýdanda, mesjidimizde dediýdi, bir sagat kyrk dagyda çekýärler, şunda-da garaňky diýdi. Yzyndan aýtdy, Biz diýdi, wagtynda çekmesek-de, wagtynda okaýas diýdi. Men onda, El imam zaminun wal muezzin mu'teminun, Imam, zamin, bir kowumyň namazyny okaýanda, pozulmasy, düzülmesi şoň boýnuna we Amançy, amanetdar. Amanetdar diýdigi näme? Biz ýaňky ýaly daňy gözlemeýäs. O daňy gaýrat etmeli, zähmet çekmeli, gözlemeli, wagty girende aýtmaly. Eger zat etse, wagtynda aýtmasa, bu hyýanat etdi diýdi. Bes, soňra kyýamat gün mesguldyr. Onda men diýdim, azan çekilende, azan çekilende, şonda işi bolup ukyp gitýände näme? Onda Ewrlakydan diýdi, Hawa, men işim bolanda özüm-de ukyp gitýän diýdi.